Тукта. Кая бара идем соң әле мин? Кая барырга чыктым соң әле? Урамдагы бу халык кая бара икән? Кая ашыгалар? Кая чабалар? Берсен берсе күрмиләр. Мине дә күрмиләр. Ә нигә күрмиләр? Мин аларга нинди начарлык эшләгән? Әллә соң мине ят итәләрме? Нигә?

Танымаганнардыр инде. Танымаса ни булган? Без безнең авылга берәр чит кеше килсә, исәнләшә идек. Ишәр кат исәнләшә идек, ят итми идек. Бөтен кешеләр дә кеше бит, нигә ят итәргә? Хай җаным, кая бара идем соң әле мин? Шушы яктан килдем бугай инде килүен. Ай, субханалла, бигрәк биек йорт инде. Шунда да кешеләр яши дигенә. Кеше өстендә кеше яши. Үз кешеләр янәшә яшәргә тиештер инде. Үз кешеләр. Ай җаным, мин үз кешеләр янына кайтып бара идем бит. Үз кешеләр янына. Я Раббым, бер Аллам, Ярдәмеңнән ташлама.

Саумы кыяш? Хәерле иртә. Бүген дә яшәргә кирәк. Кыяш синең белән, кешеләр белән,

нәрсә югыш белән шөгыльләнәм дип уйлыйсыңмы коедан су чыгарырга кеше калмады Бар да китеп беттеләр. Ә бит коега жан сакларга кирәк. Суы чиста, соф булсын өчен, суы оска китмәсен өчен. Аның суын алып торырга кирәк. Шуның өчен һәр көн иртән мин коеның суын чыгарып торам. Менә китеп беткән күршеләрем өчен дә аларның балалары өчен дә Үземнең улым өчен дә Эй, балалар, балалар. Шул тикле аң белемле булып үсеп җиттегез. Чыдап кына тор. Алар бит космосны да беләләр. Кирәк икән, Аллаһ тәгаләне дә сырты белән салалар. Аллам сакласын, Аллам сакласын. Ә менә тик бала арттырырга гына җыенмыйлар. Әллә инде куркалар, әллә инде үзләренең тормышларына беркемнең дә комачау итмәүләрен телиләрме? Үзең яшисең икән инде, башкаларга да яшәргә бир. Тумаган балалар бит алар. Үлгән балалар да бер.

Кая дисеңме? Кая булсын инде? Космоста, космоста. Менә мин уйлап уйлап торам да тагын бер уйлап куям бит әле. Мин әйтәм, әти белә әни мине тудырмаган булсалар, ә? Ул чагында нәрсә? Мин моны бер кошан да гафу итмәгән булыр иде. Нәрсә сөйләп торырга? Тормышның ошысын төшесен әс күрдем мени.

Агачка кадаклап киттеләр. Фин сугышларым, сугышында кулларымны, аякларымны өшеттем. Сугышны да башымнан кичердем. Сугыштан соң ачлыкта ике улым үлде. Сыерымны да яшен сукты. Ием дә янды. Шул хәсрәтләрдән карчыгым да вафат булды. Әй, боларның барсын да исеңә төшереп сөйли башласаң. Сөйли, сөйли, телләре калмас. Әйдә инде. Уян инде, уян. Сине чакыра-чакыра әтәчләр дә карлыгып беттеләр бит инде. Әйдә инде уян. Стагафирулла ни бар? Стагафирулла ни булды бу? Алло, алло, алло, штәсем,

Ә, машина. Чинитнады, бабай. Ә, машина ватылды дисеңме, улым? Ә, Ярты сәгать барып Ха, ха, ха, ха. Ә, теге күрше Ә кая телефон? авылның Тим- Тимер ханымы шунда әзрәк трактор машиналарын чамалый ди бугай. Ага, еракмы? Шунда барып карасаң инде, улым. Еракмы дим? Еракмы? Ага. Бер 25 чакрым бардыр инде, улым. Егерем биш дим, улым, егерем биш. Бабай! Ә? О, барлыкка килә башлады бугай. Белеп тор. Мин аның кадәр җирне җыю йөргәнем юк. Мин гомумән җыю йөргәнем юк, бабай. Ә? Вот машина ватылды хәзер. Табам автосервис китә. Алайса, Алло. ү- үзеңә кара, улым. Да, эшләсеңме? Ага, пахан. Да, проблема. Нәрсә? Нинди? Машина ватылды. Давай килеп ал. Кая, нәрсә? Кая без? Кая без? Ә? Кая без? Ә, юл котлы диген улым. Юлың котлы? Әйе, юл котлы авылы диген, шулай диген улым. Какая это юл котлы? Дорога какая-то. О, знаешь? Шәп. А? Кил, короче, давай. Тиз. Ага. Юл котлы диген яме улым. Да, бабай. Ничек дисең? Юл котлы? Әйе, улым, юл котлы. У нас обычно только день рождения котлы булсын дип әйтәләр. Сездә даже котны, юлны да, да? Шәп. Э, Кара әле, улым, мин Да. әйтәм, күңелләрем сөенеп китте, мин әйтәм, безнең бу авыл тирәсендә күптән инде машиналарның йөргәне юк иде. Сине нинди О, язмыш ат- җилләре ташлады, улым? Чо? Нинди язмыш җилләре ташлады, дим. Бабай, Ә, улым? мине бернинди җил дә, язмыш та ташламый. Потому что мин үз язмышыма үзем хуҗа, бабай. Алай димә, улым. Алай димә. Я в деревне так делал. Бу, бу дөньяга һәр кеше үз тәкъдире белән туа. Без, без бит кешеләр үзебезнең төс кыяфәтебезне, туган җиребезне, әти-әниләребезне сайлап ала алмыйбыз. Без аны ничек бар, шулай кабул итергә. Шулай яратырга тиеш. Ә менә инде язмыш дигәндә ул әмиме? Язмыш дигәндә Аллаһ Тәгалә безнең каршыбызга бик күп төрле юллар куйган. Менә инде кайсы юлдан китәсең, улым, анынсын үзең сайла. Үзең сайла юлыңны, яме, улым, үзең сайла.